Sangka urang, urang Sunda kiawannya cecep. Kaya apa gerang itu maka nah nama cecep ini matan mapala. Bakisah cep, kaya apa ngaran aslinya tu cecep kah atau apa? Inggih mama, gitu gitir nah mama tempat bibinian, tempat bibinian ni gitu gitir. Balah eh. Nah aran ulun Muhammad Jeffrey, jadi di Kiau Cecep ai gasan galaran di Mapala. Iya iya. Nah pawadahan ulun di Mapala Apache mang ai. Iya iya. Jadi itu urganisasi pecinta alam lah bahasanya kan. Jadi ulun beraktivitas di situ sampai wahini, sampai jadi pengangguran wahini kan. Mapala tu apa singkatan mahasiswa paling laku kah paling lanji kah iya apa tu? Paling langgar hahahaa mapala jadi cecep matan mapala masiswa pecinta alam nah kaina lah mang agus betakun lah nang betupi itu rambut sidin panjang jua ini undasnya kepala ahuinya nang tadi amang sudah madahkan lah mang agus bahwa gawi ini itu gawi sebumi antara lembaga kajian keislaman kemasyarakatan lk tiga wahana lingkungan hidup indonesia

Wahi ini ama Agus mulai matan nang apa ana dahulu RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja ini ada juga kalau nang nang nang apa di orang kada nang ketujunya itulah lalu banyak nang unjuk rasa itu gasan bibinian apa gerang nang nang jadi masalah nang anda bilanya ini jadi undang-undang itu bibinian bisa cilaka gitu nah coba kisahkan

Nah, itu alasan-alasan caki saya itu alasan-alasan bibinian ini apa ngarannya kada ketujuh jua indah RUU ini jadi undang-undang gitu lah. Ada lagi lah. Iya, misalnya-misalnya nih lo binian ini kan pekerja lo kerja perempuan hmm, hmm. lagi lagi hamil jadi buruh cuti tapi kada dapat hak haknya iya iya kada diupah kada diupah kalau misalnya tidak tidak hak cutinya

Itu hati-hati bapikir kaya mencabut rambut di galapung tu nah. Jadi apalagi gasan kamaslahatan urang banyak kan. Kayapa rambutnya dapat. Hah? Menjuhutnya bagimit. Hati-hati menimbang urang banyak kan sakira galapungnya kada tahambur. Nah mapala kayapa jua nih soal lingkungan hidup ada jua kan.

Dalam apa dalam aturan apa pambukuan undang-undang ini ai itu mahantam ka wadah bamainan urang-urang pacinta alam ngini. Kayapa itu? Nah, salah satu contohnya misalkan Pegunungan Meratus. Ada banyak banar ijin bubuhan pangukut batu harang nih. Nah, balum lagi ai kabun-kabun nang sawarna haja nang kaya sawit contohnya. itu kayapa kakawanan bamainan balum lagi apa ibaratnya gunung batu kapur gunung batu kapur itu mangnya wadah bermain bubuhan mapala gasan apa banaik naik banaik itu ya han gunung batu kapur ibaratnya kalu pagunungan maratus ini wadah bamainan buhannya. gasan misalkan handak latihan pancarian urang atau gasan ibaratnya tu peta mameta jar urang tu han itu pang yang ibaratnya tu harus lah ibaratnya tu apa bebincalak lawan apa undang-undang atau

Nah itulah kada memu, kada apa bisa jadi kan hutannya kena jadi apa kayak itu nah. Nah itu wah, apa apa ngarannya kalau tepaut lawan bu aktivitas buhan mapala kayak apa ah undas nah. walhana lingkungan hidup walhi Indonesia Kalimantan Selatan menyikapi atau merespon RUU Omnibus Law ini.

sampai kiamat hanya ditambah nah izinnya sampai kan seharusnya ya aturan itu kada gitu seharusnya hukum ini tujuan hukum itu untuk apa pertama adalah keadilan mangai adil kada untungnya imbah di, di apa digugat wahil lah iya. lalu mahkamah agung

Nah. Artinya baikan itulah itu anu jar musibah ya. Mbah dibari orang mie karing ya kah? Lawan banyu bemati. Himonginya pada saban tahun tuh banyu inggan gulu tinggal lah mata perumah ya kah? Nah oleh karena itu. Sama tadi jar orang tadi dievaluasi dulu lah. Iya. Yalah kayak apa tadi nang lubang-lubang tambang ya kan? Kemudian reklamasinya bahkan sungai yang tercemar ngajar orang. Bujur juga. itu sebagai bahan evaluasi negara kita untuk diperpanjang kan ada duanya nih kena asli itu. kan gitu tuh nah, nah kita nah, balik ke, ke masalah lain bahwa pulang. kita pun dirugikan gitu kita balik ke masalah lain pulang nang terpaut lawan bubuan bibinan itu bahari itu uh, ada sebutnya biringan lebih terdulu tapi itu tinggalam lah uh, dapatnya RUU Omnibus Law ini Nah, ada RUU PSK ka PKS ka gitu nah. Amal Gusti kita paham jua kan nang ngaran urang nang urang tuha nang kami nah tu kaya apa jua tu RUU PKS ka PSK iki apa itu anak ya Pak? RUPKS tu Itu ada bagian nang di dalam sini jua atau kaya apa coba? Lain lagi. Nah, cuma lo kalau misalnya di, di omnibus law tadi kan kita melihat bahwa ada dampak spesifik yang bisa ke perempuan memang. Iya, iya, iya. Jadi

PPKS itu yang bisa jadi korban itu kada hanya perempuan lakian atau misalnya gender-gender yang lain bisa dapat Malah, nah jadi kayak itu tadi itu masalahnya adalah kayak mencabut rambut di galapung tuh nah. Kalau kada ada nang melawan, artinya menahani nang kayak itu bisa sekandak urang, iya kah? Tinggal catuk tukul ja lagi nya tak tak tak selesai ja. Inya kada menyandang balanya kan. Nah mapala. Apa ngarannya Cecep nih lah, mudahan cintanya tuh sepanjang rambutnya kan. Ini urang rantau nih kan Cecep nih kaya apa Cep? Perjuangan buhan mapala melawan apa ngarannya rancangan peraturan nang kakaini kaya apa? Inya dasar kaya apa ya orang nang lah, kaya. Asa saraba salah kaya tu nah. Kaya apa itu maksudnya? Saraba santuk? Saraba santuk. Duduk santuk, berdiri santuk. Kalau soal lawan binian bang, kaya apa cintanya kaya apa? Kada kalu pang ada nang handak minta nomor HP atau apa kan silakan datangi urangnya aja gitu nah. apa kaya itu tadi kan nang ngaran judulnya haja kan apa RUU Cipta Kerja jar. Ya, ya, ya. Ini kan maulah kakawanan mahasiswa ni mudel kaya dapat apa dapat tarang di dalam ano kadap kaitu nah. Ibaratnya tu ini kita nyaman imbah lulus ibaratnya dapat gawian kaya Iya, iya, iya. Tapi. Disangka nih kan. Ya. Tapi kan ujung-ujungnya itu investasi bahasanya tuh apalah gasan pangusaha haja ai nggih. Kalo dalam anu buhannya tuh kan tata rawangan buhan pamarintah kita nih kan investasi ala ai lapangan pakarjaan ai apa gawiannya ai tu nah imbah itu. Upah, hanya kasajateraan. Jadi lingkungannya hampir kadada dibanding katarawangan bubuhan nya ne. Nah, mustinya kaya apa lingkungan, soal lingkungan? Mustinya kan lingkungan ini kita sudah tahu saurang sampai saat ini mulai urang bakukut batu harang mulai dari ulun ibaratnya hanyar muncul di bumi ne. Iya, iya, iya. Ibaratnya kaya apa kasajateraan itu, ibaratnya nang ada haja ibaratnya makin miskin kayatu nah. Apalagi kaina Sudah ibaratnya lingkungan kita rusak, ibaratnya gasan kita pahinaan kita nih binian Iya. kadada lagi ibaratnya. Asli bujur itu. Balum lagi ibaratnya tu gasan kita apa ibaratnya bahasa lautnya tu kabutuhan dasar kita nang Nah. kaya banyu, Nah. nang kaya makanan itu amun sabarataan apa apa kabutuhan dasar kita dikuasai urang-urang ba gasan bausaha, Kaya apa kita nang ibarat nya tu kada tapi kawa manukar kaytu nah. Asli bujur itu. Kada tapi kawa batukar. Nah hubungannya lawan mapala tadi ya itu tadi. Ibarat nya mapala ni handak kaya apa garang. Kaya apa inya banaik ka gunung mun di gunung ha kadada lagi. Ibarat nya tu apa kita bacari ilmu tu ngalih kayna nya ha. Bujur bujur. Ni Amang Agus manambahi lah. Karna manang di tuha Amang Agus lah. Warung Jablay di Bumi Antasari ni nah, sepanjangan jalan ka Hulu Sungai tu nah lah. Amang Agus ni untungnya manang di tua kaitu. Sabalumannya kadada. Jadi warung Jablay, warung remang-remang diurakan, itu tumbuhnya baimbai lawan Batu Harang, perusahaan pertambangan batu bara. Asalnya kadada. Kan bagi urang di Hulu Sungai tu anu kalo, apa ngarannya, pantang banar bibinian tu manunggui warung bamalaman di luar rumah. Nah jadi. Ada perubahan sosial. Perubahan sosial, moral dan sebagainya gitu nah lah. Sudahnya narkoba ya lah. Uh, sabu-sabu atau apa tuh uh, miras segala macam itu beiringan lawan pertambangan batu bara gitu nah. Nang menga, apa jadi lalu ayungannya demoralisasi segala macam. Ada lagi? Nang sabuteng lagi emang lah. Nang kaitannya ngaran ulun ini bisa menyayangi bebinian jua. Nah. Ibaratnya kayak kita kan ibaratnya ada ibaratnya lingkungan yang baik dan ibaratnya tu kawa ma apa mahidupi kita itu nah itu badampak apa ibaratnya tu bapangaruh lawan babinian misalkan kayak banyu babinian pasti minum banyu ya kala kada mungkin minum banyu batu harang amun ibaratnya banyunya tu bagus baik itu gasan. apa gasan apa bahasa orang tuh gasan kesehatan bebinian. Ya, Kalau ya. bahasa laut itu reproduksi, kesehatan ya, ya, ya. reproduksi. Ya. Amun banyunya karuh, ya. kayak Sungai Mandi terusak ya. tuh kan nah. Ya. Anak piaknya, anak anak anak dilahirkan. dilahirkan ini kalau sudah apa ibaratnya tuh tak campur lawan banyu batu harang itu hmm. bisa cacat mengenai. Oh malah. An, katurunan kita kaya apa? Kaya Bisa cuma pincang sinjal lah. Adil dan Lestari tu kada gasan nang ada ni haja. Dibaca gasan apa apa anak cucu kita kaina nya. An, jadi kada tasalah Mang Agus malam ini manyaru urang-urang nang dasar bujur Apa jagaunya undasnya kaitu nang bapandir. Jadi apa-apa nang beliau-beliau sampaikan itu, itu pang paling kada jar urang tu aspirasi masarakat. Cakis sebagai undas atau kepala ahui Direktur Walhi Kalimantan Selatan, closing statement jaka masalahnya ialah apa nang diharapkan atau bisa dilaksanakan dalam masalah RUU Omnibus Law ini. Oke Mang, terima kasih Mang.

Amang Agus maucapakan terima kasih sudah hakun maitihi kami bacangkurah di Kampung Buku. Kalolah ada bilung kapacah, jangan disimpan lawan papaci.